Nilqagħkom għal programm ieħor il-Politico. Llejla ġewwa l-istudio miegħi nerġa' nilqa' s-Sur Neville Gafa. Nirringrazzjak talli lqajt l-istedina tagħna. Kif inti qabel kollox? All right, ninsab tajjeb, grazzi. Grazzi tal-istedina u nsellem lil kulħadd tkun qed jarana. Mela, llum ħa nerġgħu niddiskutu bosta issues li inti tikteb fuq il-blog tiegħek b'mod regolari għax ħafna minnhom iqajmu interess li sfortunatament fil-fehma tiegħi l-mainstream media ma ssemmi xejn minnhom. U nistgħu forsi nibdew. Dal-aħħar qed issemmi spiss il- Pawlu Paċ. Inti da, eżat, fuq xiex akkużajtu, u xi ħadd xi ħaġa da mill-akkużi li saru kontrih. Nesa, issa, jena ma qed nakkużah b'xejn, għax jena minix il-qorti imma u laqas investigatur, però għamilt valanga ta' mistoqsijiet eh, li u sissa du la ċaħat u ma konferma xejn mill-li qed ngħid. U natiħ parir l-Sur Pawlu Paċa ħjar jgħagġel li fittex jibda jwieġeb għax ġejjin ħafna aktar u ġejjin ħafna aktar seri issa. u nassigurah illi min għandu jsegwi qed isegwi x'qed insaqsi jiena. Issa dak kollu li qed tikteb inti dal-aħħar però hawn min qed jargumenta u ħafna nies, eh dan m'għandux ikun hemm l-istituzzjonijiet jew il-Gvern li jara li ċertu nies li forsi qed jaf jiġu Mistoqsija, ha? Dawn l-affarijiet ikun hemm xi ħadd li jirrispondi u jara li qed isiru hekk le? Jrid tittieħed azzjoni kif tittieħed ma' nies oħrajn. Le, suppost l-istituzzjonijiet, Malcolm, hemmhekk qegħdin u suppost l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu tajjeb. Imma sfortunatament qegħdin f'perjodu li kulħadd jibża' jieħu azzjoni. Naħseb dik il-problema jien anki anki meta ħanħallu ta' Pawlu Paċ. Insemmu l-oħrajn ukoll. Insemmu dawk l-erba' ħames membri parlamentari li, li għamilt għamilt ehm, ilment qudiem il-Kummissarju tal-Standards. Ma kellix għalfejn nibdejha jien din, jiena ċittadin komuni, u dan da kulħadd jaf x'kienu qegħdin jagħmlu, ġifieri nisperaw issa li għall-inqas xi ħadd beda U xi ħadd qal, Inkompli minn fejn bdejt jien, fejn jidħlu dawn il-każijiet.
Jien nintaqa' ma' ħafna nies bħalma tintaq inti. Demen in the street hemmhekk ħafna nies qed igergru. Għax semmej dal-każ tajjeb ħafna inti ta' daw il-membri parlamentari. In-nies jgħidulek, mela hekk jiena naqbeż il-kont tal-VAT b'jumejn, nirċievi l-multa, ovvjament irid inħallas hawn dal-affarijiet u anke affarijiet oħra, u da kważi kważi fimni tal-oppożizzjoni jagħmlu li jridu u speċi l-gvern mu jagħmel xejn fuqhom. Ovvjament daw minnu laburist qed iweġġeb dan l-affarijiet. Naħseb anke minn nies.
Anke minn mhux. Anke minn nazzjonalist għax kull ah, fl-aħħar mill-aħħar għatri. Eh, u kull minn mora xogħol għandu jmur xogħol u jibda mill-ewwel minuta sa minuta. Dana dana li qegħdin nitkellmu dwarhom eh, hemm minnhom qatt ma resqu lej xogħol, qatt ma resqu lej xogħol. jieħdu per eżempju il-flus tal-petro tal-karozza. Imorru jagħmlu xogħol jagħmlu xogħol privat fil-ħin li suppost qegħdin waqt il-post ta' xogħol. Daw l-affarijiet, din l-evidenza jiena għaddejta lill-Kummissarju tal-Standards. Issa nħallu lill-Kummissarju biex jaħdem u jagħmel l-investigazzjoni tiegħu dwarhom. Eh, issa inti tista' tgħid eh, wieħed mill-ftit nies li at least b'mod open tikkritika wkoll il-ħażin li kienet tagħmel Daphne. B'daqshekk ma jfissirx ovvjament li taqbel li din inqatlet, però għandek kull dritt li tikkritika l-affarijiet li fil-fehma tiegħek saru ħażin. U lanqas taqbel ukoll li hemm sala msemmija għaliha ġewwa l-Unjoni Ewropea. Eh, għalfej tagħmel dan? L-ewwel net, eh, le, eżatt jiena nerġa' nikkundanna il-qtil tagħha. Aħna naħseb ħadd ħatmu favur lat li sar. Imma iva naħseb tajb li nsemmu min kienet eżattament Defni Karona Galizja. Eh, fej issa kondenna snin nisimgħu kemm kienet mara tajba u kemm kważi kważi qaddisa li din mara, imma din mara kienet akkużata violenza domestika, evażjoni ta' taxxa, kienet tikteb artikli mimlija mibeda, jiena daw, daw fuq daw qed nafas u naħseb dina minix qed nivvinta xi ħaġa minn moħħi dawn huma fatti. Dawn huma fatti. Anki dina semmit sara li kif qed tgħid inti bħalma tgħid inti tajjeb, laqqas biss jafu minn il-mara. Jiena jiena qed tisma' issa wasal iż-żmien li nuru lid-dinja mhux l-Ewropa, d-dinja minn kien qed defni kanu Galizja.
Kemm fit-tajjeb u ovvjament kemm fil-ħadd. Eżatt.
Mela, hemm NGO li ta' spiss jorganizza insomma ħafna protesti ġewwa Malta huwa l-NGO mm. Repubblika. Enti taħseb li l-Gvern Malti da jibża eh, jikkundanna forsi xi membri minn tagħhom li jkunu wkoll qed jagħmlu affarijiet li forsi mhux vera? kolli li jgħidu xi affarijiet li mhux vera jkunu ġraw, u kważi kważi l-protesti jsiru skont min jagħmel il-każ. Mhux volli li jekk tagħmlu inti sa l-aħħar għażek ħa jipprotestaw, jekk jagħmlu xi ħadd ieħor forsi le. Taħseb il-Gvern jibża' minnhom dawn? Iva, m'għandix dubju, u naħseb min qed jismagħna u jarana hemm barra naħseb jaqbel miegħi. Ħa nerġa' nfakkar, dawn Repubblika kulma huma 932 membru. Iżgħar mill-każin tar-raħal tal-banda. Minn daw qed jibża' l-Gvern? Minn daw qed inżommu pajjiż kważi kważi maħkum? Minn din il-klikka ta' nies? Klikka, klikka ta' mibegħda, klikka ta' negattività, ma, ma, ma tisma' xejn pożittiv minn għandhom lajtuk lajtuk proposti kif għall-inqas biex biex jagħtu sosten ta' dak li qegħdin jgħidu, Minn daw, minn daw qegħdin nibżgħu aħna. U għalhekk, għalhekk waħda mill-passi li ħadd jiena li nibda mmur fuq il-monument tal-assedju l-kbir biex ikun hemm counter counter eh, qed tifhimni. Mhux one sided, ma huma jistgħu. Tajjeb huma jistgħu, imma inti ma tista' tagħmel xejn. Ma tistax tikritikom. ma tista' tagħmel xejn illi ddejjaqhom.
U inti meta tieħu l-plakards u hekk, lilek qegħdin jaqlgħuhomlok wara f'dik għax dawn niftakru meta kienu jaqalgħu tagħhom. Dara kien isir. Dara kif mis-plakard tagħhom isek missejt it-tabernaklu. Tajjeb, sagrileġġ. Imma huma ma jiddejqux ineħħu tiegħi ta' kuljum. Jiena mmur inpoġġi u huma jneħħuhom. Saħansitra ġieli serquhom, ġieli mmur l-għada ma nsibhomx hemm. U jien għedtilhom, 'Tistgħu ddumu tisirqu u tneħħuhom x'jien ħa nibqa' nagħmilhom. Ħa ħa nibqa' nagħmilhom sakemm dal-monument xi ħadd jiddeċiedi u biex jitnaddaf darba għal dejjem. Jien ma rridx tiegħi, ma rrid ta' ħadd, imma qed inpoġġi tiegħi biex ikun hemm bilanċ. Imma naħseb il-gvern u kemm u kemm u kemm il-qrati tal-ġustizzja għandhom jaraw dil kummedja li qed isseħħ issa. Għax di kummedja issa qed tkompli tikber. Il-qudiem ħanpoġġi iktar plakards u b'aġenda differenti. Ġifieri issa sta għalihom. Issa jew jew jew ħan nibqgħu nħallu dal-monument isir miżbla. Jew inkella ħantuħ il-ġieħ li ħaqqu l-monument u jerġa' jitnaddaf bħal ma kien. Eh, inti semmejt li l-gvern kważi kważi jisu ostaċ ta' dan l-NGO u forsi xi ftit NGO żgħara. Eh, l-istess ukoll però jgħidu għall-Partit Nazzjonalista wkoll li jisu ostaċ tagħhom u fil-verda nafu eh, fil-passat reċenti x'għamlu da fil-Partit Nazzjonalista. Taħseb parti mill-biża tal-partit hija li kważi kważi daw għandhom is-simpatija assoluta tal-mainstream media, volli daw kważi dejjem fit-tajjeb ikunu. Il-mainstream media għalfej u ma maħħom. Għat ma tara artiklu wieħed bi kritika lejhom. Palma t-tinti dawna dawna dik klikka ta' nies daw Repubblika. Daw kienu kaġun ta' diġa żewġ telfiet tal-Partit Nazzjonalista. U ħajkunu kaġun għat-telfa li ġejja wkoll. Jiġifieri, jekk in-Nazzjonalisti ħa jibqgħu jassoċjaw ruħhom magħhom, dawn ħa jersqu lejn telf oħra. U bħalma bdejna ngħidu aħna qabel programm ma tantx jidher li jistgħu issa jinħallu minnhom għax did-deċiżjoni misshom ħaduha mill-ewwel in-Nazzjonalisti. Imma dinha problema tagħhom mhux tagħna. Aħna aħna diment jibqgħu Repubblika, il-Partit Laburista jibqa' jirbaħ. Il-problema hija waħda, jekk xi ħadd minn tagħna jassoċja ruħu magħhom. Għaliex kull min jassoċja ruħu ma' Repubblika ħa jitlef. Qed nibgħat messaġġ, nispera li l-messaġġ jasal jasal għand min għandu jasal. Fodrida qed tarah dal-periklu li hemm nies li qishom fil-Partit Laburista anke Iva, ovvjament. ma- għand ta' xi biss, da ma, Li- ma, ma, ma jmissom ħadd, anke, anke, anke mill-gvern. Ins- Insih il-partit, anke mill-gvern, ġifieri. Għana ġanajt, ikun żball kbir jekk nibqgħu nassoċjaw ruħna magħhom, għaliex kull min jassoċja ruħu ma' Repubblika ħa jitlef. Eh, issa, ftit ilu wkoll fuq il-blog tiegħek ktibt li hemm xi ordni li mill-qorti li jittieħdu passi kontra Dr. Mm. Jason Azzopardi għax da filmja l-Prim Ministru Robert Abel u l-Ministru Jonathan Attard ġewwa l-qorti. Għalfejn din xi ħaġa bħal di wkoll fil-medja tista' tgħid ma deret imkien. U niddubita Derek Chowal fil-mira għal-Partit Laburista. Issa, issa, għadna barra.
Għandi d-dubi li għolina. Kultant, kultant nibda naħseb li oħlom ta' bil-lejl u ktib ta' mela ma naf. Għax, nġi f'dubi li għal eskit silenzju perfett, eh, ma nistax nifem. U taħseb eh, dan nuqqas tal-medja li ġej f'dal kas mill-medja tal-Partit Laburista, x'daw supposta din hemm biex jagħtu puxxjatura l-partit li da silenzju kollu fuq daw speċi daw in-nies qed iwarrab Laburisti ġenwini mill-partit. Dawn palmetlek diġà dawn huma nies antaċi biss. Ma ħadd ma ħadd ma jażżarda jitkellem fuqhom. U ħandu l partit Laburist issa tibqgħux taqgħu f'din nassa għax il-Laburist hemm barra mdejjaq ħafna b'dil biċċa xogħol. Mhux tal-li hu mdejjaq tal-li hu rrabjat. Tibqgħux taqbżu għal dawn in-nies. bħal medna dawn huma klikka ta' 900 kollox ma nistgħux nibqgħu aħna naqbżu għalihom u nattulhom dik il-kelma nattulhom aktar mill naqbżu għalihom. Għax il-laburisti issa m'għadhomx injoranti, qed jindunaw. U anki, u mhux il-laburisti biss, anki dawk in-nies li. Ġenwini. Ġenwini u dawk il-floating voters qed jindunaw. Illi iż-żewġ partiti għandhom aġenda waħda kważi tista' tgħid illi jattulhom. bdiet ittieqaf.
Issa wkoll semmejt riċentament hemm fejn Dottor Paul Borg Olivier li kien ex Segretarju Ġenerali tal-PN qed jokkupa wkoll xi post illegalment mis-sena 2010 u xorta waħda ta' baqa' fih. U wkoll hekk mhux sejjer żball illum anke temporanjament il-mara tiegħu qiegħda Segretarju Ġenerali tal-PN jew qiegħda involuta fil-PN. Il-Gvern fil-każ tal-art li qed jokkupa b'mod illegali, għalfejn ma jieħux azzjoni? Għax ukoll jibża' minnhom? Jiena naħseb d-domanda ma tantx nista' weġibilek jiena ma naħseb iktar għandu għandu weġibha l-gvern jew l-awtorità tad-djar. Din għajla dal-każ ilu għaddej snin, ormai issa huwa sigriet magħruf jaf kulħadd bih. Jidher li dejjem ħa jittieħdu passi. bagħtulu kemm-il darba ittri u avviżi u da, da sfaċċatament jinjorhom. Jiġifieri rridu ngħidu kollox, saru tentattivi imma mhux biżżejjed. Inti jekk nagħmilha jien jew inti wara t-tieni tielet notice jiġu u jiżgumbrawna. Tajjeb. Imma dan għax Doktor Pawlu Borg Olivier dan jista' jagħmel li jrid. Fuq ir-rigward tal-mara tiegħu, Jien mhux qed nattakka l-mara tiegħu u. ħaġa eh, privata. Xejn ħaġa privata imma imma tajjeb li nkunu nafu, anke nazzjonalisti stess ikunu jafu. Illi għalkemm da djun kollha li għandhom dina baqgħet fil-kariga li kellha qabel, baqgħet tieħu l-paga tajba li kellha qabel, sagrifiċċji ma sarux minn naħa tal-familja Pawlu Borġ Olivier. Issa għadna kemm sinna nafu li hemm xi 30 miljun eh, euro dejn Jena, jena, dak u l-argument mela ħafna ħaddiema tkeċċew nazzjonalisti mid-dar ċentrali. Imma imbirka s-sapjenza tal l-mara ta' Borċ Olivier għanna paga li jew.
Issa, tikkritika, ilek tikkritika fil-verita ħafna lil Partit Laburista li l-nis tiegħu stess qed jinsihom fosthom reċentament semmejt il-Helena Dalli fej lanqas kważi kważi jirringrazzjahha tas-servizz li tat, taqbel jew ma taqbilx magħha li għamlet. Tista' forsi tiftaħ daqsxejn iktar fuq dal-punt u kif dawn in-nies speċi kollha li tajjeb jew ħażin dawn ilhom Laburisti tista' tgħid mit-twelid, taw servizz, u qisu donnu kważi kważi l-Partit Laburista qed jistħi jgħid li kienu miegħu daw. Jena ħanibdew fuq fuq ta' Helena Dalli. Eh, jena dwar ta' Helena Dalli wara dak id-diskors tal-Prim Ministru kelli diskursata mal-Prim u l-Prim għalli għalli Neville għalli kien zbal ġermin u jena nemnu. Ġifiri, ok, nesija, u ma kellix tintesa Helena Dalli. Imma Nemmen li kien dik kien żball ġenwin u mbagħad fil-fatt ħareġ u kiteb u u ringrazzja wkoll ta' xogħol li għamlet. Imma iva, hemm ħafna nies li ġew imwarba u ġew minsija. Isom qasqat ma kienu parti minn dan il-partit, minn dan il-moviment, minn dan il-proġett ekonomiku li sar madwar f'daw l-aħħar 10-11 sena. U dika l-laburist weġġa u nemmen illi rridu nerġgħu nħarsu daqsxejn fil-mera, ngħidu isma' aħna minn fejn tlaqna. Aħna aħna kif qegħdin hawn? Bis-saħħa ta' min? U nerġgħu nibdew nirrikonoxxu n-nies. Nerġgħu nibdew nistiedu daw in-nies biex jiġu lura ħalli jagħtu l-kontribut tagħhom bħalma kienu qed jagħtu qabel.
Issa, Ftit ilu reċentament irreżenja l-Ministru Clayton Bartolo, inti kont wieħed milli ddefendejtu. U bosta staqsew malfejn x'hemmx tiddefendi. Jiena ddefendejt il Clayton Bartolo. Ma ddefendejtx l-att jew ir-reat li sar. Iwa, jiena nemmen li ma jistax ikun nibqgħu narmu n-nies. Ma jistax ikun kif xi ħadd minn tagħna jikkritika xi ħadd minn tagħna stess jikkritika xi ħadd minn tagħna, naqbdu warbuhom u narmuhom mill-ewwel. Jiena, jiena biss tal-Clayton, issapportjajt appoġġjajt il-Clayton u anke anke l-Clint fl-istess ħin. Ġifieri, b'nerġa' ngħid, appoġġjajt il-Clayton. Issa issa issa dik mhux ħanidħol fiha jiena, imma il-Clayton bqajt nappoġġja sal-aħħar għax wara kollox huwa parti mill-familja tagħna. Eh, qatt ma ċħadd inti li għandek il-lealta kbira speċi lejn Joseph Muscat. Eh, inti Ovvjament hemm diversi akkużi kontrih, però da s'issa qatt ma nstab ħati mill-Qorti fuq xi affarijiet. Għadek temmen fih u li xi darba da ħa naraw comeback tiegħu? Għax hawn min qed jgħid ukoll li da xorta qed jaħdem issa minn wara l-kwinti diġà fil-partit. X'taħseb? Jiena jiena fiduċja għamja f'Doktor Joseph Muscat. Ċertissimu li l-każ li għaddej bħalissa sa jaqaw ħa jsir frakk. Issa issa li saqsejtni inti jekk jerġax jiġi lura jew le daka nħallija fideh. Daka xi darba jiġi. Daka dik hija deċiżjoni li għandu joħodu kull programm li mmur isaqsuni u l-istess weġiba nagħti ġifieri. Imma nemmen li li heavyweight fil-partit bħal Joseph Muscat naħseb għandna bżonnu ħafna anki f'dan il-mument fejn qed naraw illi il-Partit Laburista ma tantx għadu simpatiku mal-elettorat bħalma kien dal-aħħar snin. Eh, biex nżidu daqsxejn hekk domanda ukoll ta' malaj. Joseph Muscat ovvjament kien beda t-triq qisu biex bidel l-ekonomija u qed ikun hawn iktar nies ġol pajjiż. Però kien qed issir ħafna investiment fuq l-infrastruttura wkoll dak iż-żmien, vota kienu jiġu n-nies imma eżempju għamilna flyovers u hekk. Issa ħafna nies jikkritikaw dal-aħħar qisu ftit snin li ġara. In-nies baqgħu ġejjin, anzi żdiedu. Hemm madonna l-infrastruttura qisha waqfet u jew jien naf jagħmlu xi mkien jerġgħu jaqalgħuh. U qed ikun hawn jien naf dewmien biex wieħed dik. Voldri, taħseb li n-nuqqas forsi tal-management li kien hemm dak iż-żmien qed jinħass sew issa? U n-nies għandhom raġun jitgergru fuq ċertu. Jena, taf li jena bla kantonieri, ma noqgħodx u m'għandix ħajta fil-sieni, tidher differenza kbira minn meta kien hemm pereżempju Freddy Kazzopardi, CEO ta' Infrastructure Malta. Eh, minn dak anki anki eh, Ivan kien għamel kien għamel Ivan Falzon kien għamel ukoll eh, ċertu ċertu xogħlijiet illi kienu jinħassu, imma tal-aħħar morna lura. speċjalment il-mismanagement li hawn bej bej id-dipartimenti. Tinduna, ġifieri qabel qabel meta ħajibda xi xogħol xi proġett fi triq ikun hemm eh, kulħadd involut dak il-water services għandek għandek diversi dipartimenti illum tinduna u llum. Għax traq jala erba darba. Eżatt, m'hemmx il-management li kien hemm qabel. Dini għalhekk hawn ħafna gar għax il-management m'hemmx management. li kellna li kellna qabel. U n-nies volli li tifhim moment li da ħajgergerek xi ħadd jaqalgħu triqet tliet darbi darba u kienet li jispiċċaw fallu għax dik il-verità hekk. Mela, issa ħanaqbżu daqsxejn fuq l-Unjoni Ewropea. Ftit ilu kien hemm l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mhux f'Malta biss mal-Ewropa kollha. Ir-riżultati kienu ċaru, ċari li speċi l-lemin u l-lemin estrem żiedu sew, però daw iddeċidew li jibqgħu imexxu l-istess tnejn min-nies l-Ewropa. Inti taħseb li ħa jkollna more of the same jew ħa jinbidel xi ħaġa? Jiena kważi kważi qtajt qalbi li ħa jinbidel xi ħaġa. Jekk naraw kif titkellem Roberta Metsola, kif titkellem Verhoeken, ġifieri more of the same qed naraw, anzi issa bħal nitkellem personalment qed ninkwita iktar għaliex issa qed jimbuttaw iktar l-importanza li għandna nkunu self-sufficient anke fejn tidħol difiża. Dik xi ġifieri, ġifieri daw eh, għandhom ħsieb li jarmaw iktar l-Unjoni Ewropea militarment. Hemmhekk hemmhekk ninkwieta jien l-iktar għaliex aħna Malta aħna pajjiż neutrali. Ma naħsibx li li għandna għandna nipparteċipaw ħafna, anzi mhux tal-li ma tal-li għandna noġġezzjonaw għal dawn għal dawn l-idejat għax għalissa dom idejat imma nafu kif timxi l-Unjoni minn idea mbagħad tibda tibda ssir pjan. Kollox.
Issa semmejt inti eh, fil-fatt il-militar. Eh, u għafat li minn meta bdew is-sanzjonijiet li provaw jagħmlu fuq ir-Russja, eh, ir-Russja llum qabżet ukoll mill-aħħar programm li kellna il-Ġapan ukoll ġiet ir-rab ekonomija fid-dinja u l-Ġermanja tista' tgħid qed ikun hemm kollas tal-ekonomija, fuq qed naraw daw il-fabbriki tal-karozzi ehm, li jagħmlu ċertu tip ta' manifattura oħrajn, u kważi kważi l-unika triq li fadallhom daw biex jerġgħu jibdew jinvestu fil-armamenti eh, tal-gwerra biex ovvjament l-ekonomija tibqa' għaddej u ma jkollokx dak il-massive unemployment li mbagħad ħajkollok irvellijiet ġol pajjiż tiegħek stess. E, Foldri, Taħseb li minn dal-lat l-Ewropa ħa tispiċċa volli li bilfors trid u ma tridx is-saddispoint fi gwerra kbira, sfortunatament? Jien naħseb soluzzjoni waħda hemm, iratbu rashom u jerġgħu jibdew jixtru pereżempju l-gass. mir-Russja. Iratbu rashom u jibdew ineħħu dawk is-sanzjonijiet li ma għamlu xejn ħlief dajfu u kissu l-ekonomija l-ekonomija ta' pajjiżi bħal Ġermanja, bħal ma tinti rajna kumpaniji kbar tal-karozzi li kbar li għaw kollha se titilqu. Ġbin, dan huwa sigrit magħruf. Ma nafx kemm il-elf sanzjoni hemm fuq ir-Russja. Ir-Russja s-saħħet. issaħħet militarment, mill-ekonomija. Kollox. Kollox issaħħet. U l-Ewropa l-oppost. Id-dajfet minn kollu. Naħseb, naħseb jiena l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel l-Ewropa hija li tibda tersa da xejn iktar lej Russja u jaraw da xejn kif jibdew kif jistgħu jibdew ineħħu u jtaffu minn dawn il-piżijiet. Issa, eh, dak li qed tgħid inti, però fl-istess imbagħad mument għandek il- Roberta Mezzola li di baqgħet sa reċentament ukoll ftit jimilu, mhm. qalet li aħna ħanibqgħu nagħtu l-kondizzjoni tagħna inkondizzjonata prattikament mhm. lill-Ukrajna u xi esponenti oħra tal-EU qalu anka jekk meta jieħu l-uffiċċju Donald Trump ma jibqax jiffinanzja l-gwerra dik ħan iffinanzjaw aħna. Da mhux ħajkun ifisser iktar taxxi għall poplu tal-Ewropa u ovvjament inkunu nibqgħu niġu inqas kompetittivi. Jiena ma nemminx li l-Ewropa tiflaħ tiffinanzja l-gwerra tal-Ukraina, ma nemminx, jiġifieri eh, dawna diġà jafu li t-tmexxija ġdida li ġejjessa f'Jannar Amerikana ħad biddel ħafna affarijiet fosthom fosthom is-sostenn is-sostenn finanzjarju lejn l-Ukraina, il-pożizzjoni tal-Amerika fin-NATO, dawn dawn huma affarijiet li l-Ewropej diġà tjarhom ġejjin u naħseb naħseb qegħdin qegħdin f'panic mode. Jiena nerġa' ngħidlek ma nemminx li l-Ewropa qatt tista' tiffinanzja il-gwerra tal-Ukraina mingħajr l-Amerika, jiġifieri jekk jekk jekk qed ibellgħuha lil ħafna nies ma naħsibx illi. Issa, eh, biex hemm għax inti wkoll semmejna daqsxejn tal-Amerika, da qabel kien hemm l-elezzjoni tal-Amerika. L-MPs kollha Maltin li ġew intervistati ġiex partiti kollha qalu aħna nixtiequ li terbaħ ovvjament Kamala Harris. Mezzola ma tkellmitx għax ovvjament għandha dik il-kariga u mhm. naħseb basreċ kien ġej u tgħidlek aħjar ma ngħid xejn. għax daħħa jkonna naħdmu miegħu. Again, da jinkwetak li l-partiti kważi fċertu affarijiet saru l-istess. Jinkwetawni għalix għalix kienu fin-naħal ħażina. Nina dik li ktar jinkwetani għalix għalix jekk minn kienet isegwi bħali u bħalek u bħal ħafna nisem barra kif kien l-andament politiku, anki fl-axħar xhur l-Amerika naħseb kienet ċara li kien in-nies l-Amerikan irridu bidla, u kienet ċara li l-appoġġ ta' Donald Trump kien dejjem qed jikber, jiġifieri eh, naħseb li li li f'dan f'dan id-bassir kienu kienu żbaljat immens. Issa, hemm ftit ilu wkoll hemm Dr. Zammit Lewis kien kellu jieħu kariga suppost ġewwa l-Unjoni Ewropea, però dan ma ħadix. Inti taħseb li dan ma ħadix għax kien hemm pressjoni qawwija mill-Partit Nazzjonalista kontrih peress dak kien parti mit-tim ta' Joseph Muscat jew għax just ma għaddiex? Jien nemmen bl-esperjenza li kellu Dottor Zammit Lewis kellu kellu jidħol jgħaddi with flying colours u ġifieri hija ċara li li sar sar lobbying min-naħa opposta biex dana akkost ta' kollox ma jieħux il-kariga.
Mela, issa f'pajjiżna reċentament hawn ftit jiem li għaddew kellna konferenza kbira tal-OSCE CE, fejn ġie mistieden ukoll fosthom Lavrov u naħseb ta' dajjena l-Gvern ħaqqu proset li dan fl-aħħar mill-aħħar jekk irridu l-paċi jridu bilfors jintaqgħu iġġiex naħat ma jistax ikun naħa waħda tintaqgħu u l-oħra jinqogħdu ngħajruhom min-naħa l-oħra. Però qisu qabel eżatt bdiet. Ġiet irrevokata l-viża ta' Maria Zakharova u ovvjament il-Gvern Russu ma ħax pjaċir biha di u da ġara għax qalu l-Gvern Malti qal kien hemm pressjonijiet esterni. Inti taħseb li fil-verità da juri kemm aħna maħniex verament m'għadniex indipendenti u ħiesa u letteralment anke ġo pajjiżna qed nibżgħu nġibu minn irridu aħna. Naħseb u rejna kemm aħna dgħajfa bħala pajjiż u għaliex inti l-viża kienet maħruġa diġà ġifieri ma nafx għalfejn imbagħad għax jagħmlulek pressjoni tliet pajjiżi inti tbaxxi rasek għal darb'oħra issa xbajna naraw il-gvern ibaxxi rasu erġajna anki issa fil-każ ta' Maria Zakharova kellu jbaxxi rasu u ma jtihiex il-permess li tiġi Malta. Ehm, tajb li tkun taf ukoll li eh, il-preżenza ta' Lavrov hawnhekk kienet importanti ħafna u ma kienx faċli laqqas għalih biex jivvjaġġa għaliex biex wasal Malta kellu kellu flok erba' sigħat kellu kellu jieħu seba' sigħat għadda minn fuq Bengazi biex wasal Malta mill-Russja Imma hemmhekk hemmhekk turik imbagħad illi id-differenza bejn dak li nisimgħu fuq ir-Russi u l-fatti. Ir-Russi qegħdin juru bil-fatti li jkunu kullimkien. li jkunu preżenti kullimkien u li lesti għad-djalogu. X'rajna fil-konferenza? Kif beda jitkellem il-Ministru Lavrov, l-Ukreni qamu telqu l-barra. Dawn huma kollha sinjali li ma jridux ma jridux jipoġġu bil-qiegħda mar-Russi u jinnegozjaw. Dawn huma affarijiet li diplomatikament int ma tagħmilhomx. U Alla jbierek, il-medja Maltija tajx kemm tat prominenza għal dal-fatt, eh, ġifieri. Li jisom għamlu xi ħaġa eh, kbira.
Ħaġa kbira, żgur mela, flok evalwaw kull kelma li qal Lavrov, Tafaw tafaw il-kapolavou li dawn telqu l-barra minn fuq il-meda ta' taħdidiet.
Eh, issa hemm ukoll kien hemm kritika li kritikajt int ukoll fuq dan il-punt eh, li ma libdet il-konferenza speċi eh, Ian Borċ qal speċi nikkundannaw għax ir-Russja gredit l-Ukrajna. U dan ovvjament jikser n-neutralità, aħna suppost pajjiż neutrali. u għandna noqogħdu attenti biex kemm jista' jkun naħdmu biex iż-żewġ partijiet li jkunu involuti nresquhom lejn xulxin. Imma malli tibda naħseb jien bi statement hekk, ma tantx qisek bdejt b'mod newtrali. Naħseb il-qatli daqsxejn issa hekk u għandi rispett kbir lejn il-Ministru Ian Borg u minn hawnhekk nifraħlu għal għax-xogħol kbir li għamel din is-sena fl-OSCE għaliex u ħa ngħiduha mhix ċajta anki biex wasal il-qbil li sar ilbieraħ biex hemm il-karigi ġodda. Mhix faċli dana kull kariga tkun hemm konsensus, ġifieri kulħadd trid jaqbel fuq il-pajjiżi kollha. Ġifieri x-xogħol li għamel li jimborċ u u t-tim tiegħu f'daw l-aħħar xhur kien kien veru tajjeb, imma eħe ma nistax naqbel ma ma di li toħroġ u tattakka pajjiż wieħed, almenu, almenu ma kontx insemmi isem. Imma kont ngħid isma' nikkundanna nikkundanna eh, l-aġir u minn fejn u fejn ġew. Għax hawn konfletti oħra fid-dinja. Però l-iktar l-iktar l-inkwetatni il-bieraħ wasalt minn barra niftaħ niftaħ l-internet u nara l-press li jista' l-Partit Laburista. Daw qabdu, orrajt, qed tifaħru l-OSCE, f'daqqa waħda nara, nara paragrafu fej qed jikkundannaw ir-Russja għall-aggressjoni fuq l-Ukrajina. Ma nafx minn fejn ġabuha. Għaliex l-ewwel net ma int bħala partit ma kellek xalfej tidħol tidħol f'dik il-biċċa xogħol. Tieni net, jekk jekk irridu ngħidu, jekk jekk tit għid kollox, għid għid għalfejn bdiet l-aggressjoni, għid għalfejn. Għid għid għaliex fl-2014 daw bdew jattakkaw u joqtlu kemm Alla ħalaq nies in-naħa tad-Donbass. Anzi r-Russja dammu dammu ħafna Dammu wisq, jissapportu, anzi, dammu dammu wisq, dammu dammu sitt snin jew jekk jekk mhux iktar. tmien snin biex jieħdu azzjoni. Jena dik ninkwetani, eh, eh, eh, naħseb bħala partit u bħala gvern għedin ninsew il-neutralità. Il-neutralità li ħadmu tant tajjeb fuqa kem dom mintof u kem Karmenu mifsu bonni għax anki dak li ftisni li għamil Prim Ministru Karmenu kien ħadem ħafna fil-fatt il-neutralità bdiet taħdem fil-87 jidilli taħt Karmenu Subbonnici. Taħseb li dil qisu l-biża' kollha però ġejja wkoll li llum qegħdin parti mill-EU u l-Gvern qed jibża' jieħu deċiżjonijiet li forsi ma jkunux in line eżatt mal-EU? In a way ma tix tort sa barra għax dawn nafu x'jagħmlu meta ma taqbilx magħhom jibdewlek sanzjonijiet bħalma jagħmlu kontra l-Ungerija u xi pajjiżi oħra sakemm prattikament iwaqqgħu il-gvern u jtellgħu wieħed li ikun minn tagħhom. Forsi taħseb hemm dik il-biża' wkoll. Iva, ta' u naħseb. Laburista.
Naħseb, naħseb il-gvern, il-gvern laburista aktar mill-partit, naħseb il-gvern isu għalih l-Ewropa biss teżisti. M'hemm xejn iktar x'toffri d-dinja barra. U diġa għetta meta ġejt fi programmi ta' qabel hawnhekk, jekk mhux ħanibdew nħarsu lej blok ieħor jew pajjiżi oħrajn, aħna diġa mblajna mill-Ewropa, tajjeb. Issa għandna wkoll biża, għandna wkoll biża kif nitkellmu, nibżgħu nikkritikaw. Jiena naħseb li li ilu ħafna ma jkollna tmexxija illi issa bazzaqja bħalma kien ikollna qabel u naħseb wasal wasal iż-żmien li nerġgħu nibdew nirrevedu daqsxejn x'konna x'għandna fil-Kostituzzjoni. X'titlob minna l-Kostituzzjoni. Anke fejn tidħol in-neutralità. U nibdew u nibdew nerġgħu eh, inqimgħu hawn natwawa. Żammejt daqsxejn ukoll forsi l-libertà li mingħalina li għandna ġol-Ewropa. Reċentament, fi ftit xhur dawn mhux qed ngħidu snin, kellna s-CEO tat-Telegram ġie arrestat dawn malli niżel Franza wara li stiednu Macron Voldrit Mellagħ bieħda biex da għax ovvjament qallu speċi ma jistax ikun toqgħod tħallu kollox hemmhekk fuq it-Telegram dik. Kellna riċentament Ir-Rumanija għax rebaħ kandidat li daqqal ma jridx jiffinanzja iktar il-gwerra tal-Ukrajna, issa vventaw li l-elezzjoni trid terġa' ssir għax qalu kien hemm xi influwenza minn fuq it-TikTok. Il-Ġorġja nafu li li hu qed japprovaw l-irvellijiet li qed ikun hemm wara li fl-aħħar mill-aħħar da rebaħ il-partit li hu iktar pro-Russia milli pro-EU. Fil-Moldova L-ewwel indikazzjonijiet kienu li rebaħ il-kandidat pro rhaxxa li hu ħaġa tikkundanna mill-ewwel ir-riżultat qalet Damajweċ qalet għax hemm imbabat imbagħad għax rebħu bi ftit ta' li hu ma ssemma xejn iktar u l-elezzjoni kienet tajba. Fix-xħin tara dan kollu temmen li hawn theddida kbira fil-verità kemm għall-freedom of speech u fl-aħħar mill-aħħar qisu kollox qed ikun manipulat hekk il-gvernijiet ma jaqblux ma' dak li qed jgħid Brussels. Naħħuhom, le ta' mhux qas naċċettaw riżultat issa. Dik hija d-demokrazija li temmen fiha l-Unjoni Ewropea. Il-Ġorġa tissemmi l-Ġorġa. Il-Ġorġa dat tielet attentat ta' kolp ta' stat. It-tielet mhux l-ewwel dan. Dawna dawna kif jaraw kif jaraw li ġejja xi influenza li ħatkun kontra li hu jaraw kif jimmanipulaw u jixtru jixtru l-popli biex saħansitra joħorġu jagħmlu kif qed jagħmlu l-Ġorġa u kif għamlu l-Ukrajina fl-2014. Dawn daw kollha kienu inċetati mill-Ewropa u mill-West, I mean. Riri, eh, li qed naraw fil-Ġorġa mhux xi ħaġa ġdida, eh, għaliex dan din hija t-tielet attentat illi illi joħolqu l-istess palma kienu ħolqu ehm, fl-Ukrajina. Din hija d-demokrazija li temmen fiha Roberta Mezzola per eżempju.
Eħax, fil-fat, they share our values, they Essa, da kollu li jett naraw. Pajjiżi oħra fid-dinja għax kif għedt inti d-dinja mhix li hu biss, hawn ħafna ħafna iktar. Meta pajjiżi oħra li forsi qegħdin jikbru bil-mod u hemm potenzjal li jikbru ħafna iktar ekonomikament, x'ħin jaraw dawn l-affarijiet li qed jiġu ġol-Ewropa, taħseb li dawn jibżgħu li jagħmlu xi forma ta' negozjati mal-Ewropa hi 'l quddiem. U ħa niġu iżolati iktar milli fil-fehma tiegħi diġà qegħdin. Jien naħseb diġà qegħdin juru dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw illi mhux qed jersqu lejn l-Ewropa iżda qed jersqu lejn blokk ieħor li huwa l-BRICS. Nistgħu naraw l-Afrika, pereżempju, fejn marru l-Afrikani? L-Afrikani kienu kollha miġburin madwar madwar mejda r-Russja ftit ftit xhur ilu. mal-ikbar rappreżentanti tal-BRICS. Ġifieri, illum x'qed jagħmlu l-Afrika? Anke qed ikeċċu l-Franċiżi minn fejn kienu. Illum id-dinja qed tinbidel, l-Ewropa llum m'għadhiex dik id-demokrazija li konna naraw qabel. Illum saret. Kien għaddejjem leader f'kollox.
Dejjem leader f'kollox. Illum id-dinja qed tinbidel u nerġgħu nsemmu Huwa importanti anke għalina bħala Malta biex nibdew inħarsu lejn lejn il-BRICS, nibdew inħarsu anki lejn pajjiżi oħra. Jiena napprezza anki x-xogħol li qed jagħmel Ian Borg għaliex mar pajjiżi bħal l-Emirati, mar pajjiżi bħal bħal Qatar. Ġifieri l-idea li, li niftħu qegħdin naraw. Qed naraw. Imma ovvjament, ovvjament issa għandu jkun hemm sforz kollettiv mhux eh, sforz minn minn ministru wieħed biss. L-Ewropa in ġenerali, għax qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, daw iridu li jsiru xi tariffi iktar għoljin fuq il-prodotti Ċiniżi biex ovvjament qisna nipproteġu daqsxejn is-suq tal-Ewropa. Però fl-istess nifs daw ovvjament ħa jispiċċaw imbagħad jgħollu l-inflazzjoni b'mod drastiku. Temmen li kważi kważi issa l-Ewropa spiċċat qisha self defense u flok qed nippruvaw inkunu iktar innovattivi kif konna xi darba u nkunu leaders li nagħtu ideat ġodda lid-dinja biex timxi 'l quddiem. Qisna qed naraw pajjiżi li ħarbu għax hekk tara ċ-Ċina anke fejn tidħol teknoloġija daw u AI. Naħseb qegħdin diġà 40 sena avvanzati iktar minna. Jinkwetak dak il-fatt li speċi issa qegħdin qisna nqalgħu d-daqqiet ġo fina u naraw fejn ħa nweġġgħu l-inqas. Reactive hu, reactive.
We are not proactive but we are reactive. Dika, dik turik illi illi memx, memx inizjattivi kif inti tista tkompli tibni l-ekonomija tijak, imma imma tkun tkun reattiv billi tiblokja ekonomiji oħra. bħalma qed jagħmlu fil-każ tar-Russja fil-każ taċ-Ċina. Eh, issa hemm jidher ukoll ċar li meta kien hemm l-elezzjoni ġewwa l-Amerika u rebaħ Donald Trump, ftit jiem wara Biden insomma u l-amministrazzjoni tiegħu. Daw flok ħallew jisu transition period kalm biex jieħu l-uffiċċju eh, suppost fil-paċi insomma jkomplu wara. Daw letteralment qed jippruvaw joħolqu gwerra ikbar fl-Ukrajna x approvaw li jkun hemm long eh, missiles li jistgħu jattakkaw dirett ġewwa Russja. Fetħu wkoll fuq fronti oħra voldri Gaza kulħadd jaf mm. x'inhu għaddej, issem il-problemi wkoll ġewwa s-Sirja u l-Ewropa ovvjament taqbel ma da kollu. E, tara ħadi li qed issir apposta biex kemm jista' jkun da fix-xi nieħu l-uffiċċju f'Jannar, ħa jsib ħerba tista' tgħid mad-dinja kollha. They want to leave a bad legacy to Donald Trump. Dik hi. Dana fadallhom xahar hemmhekk u f'dax-xahar jagħmlu minn kollox biex joħloqu problema kullimkien. Biex Trump jidħol u jsib problema akbar u aktar aktar atmosfera ta' mhux mhux amikevoli, imma atmosfera iktar iktar tensa. Nitolbu l-alla li jgħaddi daxxa bil-kwiet għaliex Ma tantx jidru. Ma tantx jidru żbieħ li mill-ħin għal ieħor nistgħu naraw gwerra kbira tinqal anki in-naħa tas-Sirja u Żgur hekk donnu hemmhekk jisom Sirja l-istess u għandek għandek eh, in-NATO u għandek eh, anki t-Torok qegħdin jappoġġjaw militanti estremi bħal bħal l-Qaeda. Dawn, u anzi, qed jippruvaw issa n-NATO eh, qed jippruvaw mexxu n-narrattiva li dawn mhumiex terroristi ta' dawn huma nis moderati. Issa eh, eh, l-Qaeda ma domx terroristi, issa nis moderati għaliex qed nattakkaw il-Assad. U nemmen illi Erdogan kien imbuttat ħafna biex jidħol fiha di minn NATO. Le, hekk jidher. Issa, jekk għall-argument ikollu jinżel Assad, la qed nitkellmu fuq hekk. Temmen li jista' jkollna l-problemi, eżempju, bħalma kellna fil-Libja da wara li qatlu l-Gaddafi, l-Iraq meta qatlu l Saddam, iġibu instabilità kbira jien kont qed naqra aktarx ħajaħarbu miljun u nofs Sirjan mill bħabba da li għamlu reċentament. Reċentament. Daw, ħafna minnhom mhux kollha fl-Ewropa jispiċċaw f'Oldrijetna. L-ewwel li jitlu t-Turkija. Diġà, anzi t-Turkija kienet l-iktar pajjiż li laqet laqet Sirjani għaliex hemm madwar 4 miljun u nofs Sirjan jgħixu jgħixu t-Turkija eh, Turkija ma nistax nifhem kif kif qiegħda. Żgħax toħloq eh, problema fuq għandna. Għax l-ewwel jitlu għandhom. Umbat ovvjament jibdow jibdow mixin il-barra ma l-ikbar. U l-impatt hemmhekk. Hemmhekk, l impatt huwa hemmhekk. U kif qed tgħid inti, kif jinżel assat, ħajkonna l-istess sitwazzjoni li hemm il-Libja bħalissa, ilhom mill-2011 għasefu fejn huma, ma nafx kemm il-gvern hemm, ma nafx kemm il-gvern kien hemm, eh, imexxu pratikament il-milixas u mhux il-gvernijiet. U l-istess, l-istess is-Sirja, u għandek għandek dawk it-trubujiet, għandek dawk il-milixas li jibda li jieħdu over umbat kull imkien, kullħat bil-territorju tiegħu. Issa,
semmejna l-Trump, kważi kważi da ħaj jispiċċa l-bniedem li da jew salva l-dinja minn dal-problemi kollha jew inkella jisplodi kollox ma' l-dik. Enti, Mill-esperjenza forsi li kont rajt fl-erba' snin li mexxa Trump, x'taħseb ħa jiġri, ħa jkollna armonija jerġa' jew il-problemi tant ħa jiżdiedu li ħa jkun kollox out of control? Jiena ħadt pjaċir li laħaq Donald Trump President, però ma jfissirx li ħa jkun alleat number one tar-Russja. Mhux hekk le, ġaqalu għad ngħidlihom. Eh, eh, eh. Imma l-inqas, l-inqas għandna xi ħadd li diġà qal kemm il-darba, isma' jiena tinsewx, jiena meta kont President jien ma kienx hawn gwerra waħda. U dik tagħmel ħafna sens. Ġieli dana il-mentalità tiegħu, mentalità li ħajidħol biha hija li waqaf il-gwerra kullimkien. kull fejn qegħdin. U li kollha nħalqu issa taħt taħt id-demokratiċi. L-unika speranza li għandna hija dik li r-raġel jidher li huwa kontra l-gwerer u bil-fatti għaliex meta kien hemm ma kienx hawn gwerer. Anzi gwerer kienu għaddejjin waqfu. Waqfu.
Nittamaw, nittamaw iwa, u kull dan huwa kol sigret magħruf illi il relazzjoni li għandu mal-President Putin huma tajbin, nittamaw illi Eh, daw iż-żewġ irjus li jmexxu d-dinja isibu daqsxejn eh, isibu daqsxejn soluzzjoni għad-dinja din ngħixu fiha. Eh, biex ngħidu wkoll daqsxejn fuq ehm, Trump, speċi da, parti minna li tel ovvjament għax ehm, u jidher jitkellem moċċar li forsi l-politiċi Maltin u mm. fl-Ewropa madu jitkellem ħadd u da tista' tgħid ħada kontra Is-social media u l-gazzetti u kollox, dak kienu kollha kontri ħansi benjawh mill-Facebook u hekk. U xorta nixxu li jirbaħ. Għax inti meta tipprova toħnoq eh. il-leħen ta' xi ħadd, iddur kontrik. Da ġiet pratikament kif qed inti kontra kulħadd. Deep state, il-media, kolħ kellu kulħadd kontrih. Imma meta tipprova toħnoq il-verità, il-verità tista' toħnoq għal ftit snin bħal mamlulu. Imma l-verità dejjem terbaħ bħal ma rebaħ issa x-xar li għadda. Eh, u taħseb in-nies li qed idawwar ruħu bihom f'Oldri da għandek il-lil Musk li huwa tista' tgħid eh, ġenju apparti biljunarju, nies bħal Kennedy li wkoll ma ma ddejqux jieħdu pożizzjoni estrema li jitkellmu kontra l-Big Pharma u qal li jrid jerġa' jara lill-poplu verament healthy, jieklu healthy, jagħmlu l-isports flok il-ħin kollu titqaqqab għal kull ħaġa li tittagħmel. F'għodod tat-tim li ħa jagħmel l-ideal biex forsi d-dinja terġa' tinqala mill-problemi u l-mart kollu li ġibna fuq idejna. Naħseb, naħseb tkun ġeja revoluzzjoni, jena, revoluzzjoni fejn naraw eh, dinja u l-ħajja tagħna ferm aħjar mill kienet daw l-aħħar snin. Anke l-fatt li daħħal il Tucker Carson ukoll ħajuża l-abilitajiet ta' Tucker dikka ħatejn ħafna anke fil-medja. Iva, ġifieri naħseb it-tim li qed jibni madwaru Donald Trump Naħseb ħankunu qegħdin naraw revoluzzjoni imma għat-tajjeb. Issa, is-sena d-dieħla, 2025, x'taħseb li ħankunu qed naraw forsi ġewwa Malta xi tibdil u forsi anke fl-Unjoni Ewropea u d-dinja in ġenerali? Malta,
ifimni, ma nis suppost, mus suppost li għanna elezzjoni ġenerali ġejja, ġiviri. Mus suppost, għanna. ħanajdu, dana ħat, daħat ħat ma jkun jaf eh, sa jiġri, taf, ġimma fil-politika hija twila. Le, ġak, le, le, ekku.
Imma nemmen li bħala partit laburista, anki sa mindu daħlu Alex u jien, specialment anke Alex qed jagħmel diġà ħafna xogħol mal-kumitati u mad-delegati, ġifieri diġà qed naraw x'għalieq. Jien Borċ ovvjament eh, kellu task jibsa ħafna dal-aħħar xhur. L-OSCE ġifieri nemmen issa li kif spiċċalu dan it-terminu issa ħajkun qed jitfa' iktar enerġija u ħin fuq il-partit u fuq il-gvern ġifieri jiena naħseb li jekk jekk nutilizzaw eh, dawn il-vantaġġi kollha li għandna naħseb il-gvern għandu jerġa' jibda jirkupra u jibda jibda jqum fuq saqaħ għaliex eh, għana mettu dal-aħħar xhur ma kienux ma kienx periodu sabiħ la għal-partit waqt. Mhix ċajta titlef dak l-eluf vot ta' voti 50 xhur pratikament. Imma nemmen li eh, ejja ejja nkunu pożittivi, nemmen li jekk jekk eh, it-tmexxija jaqbdu jitfit, naħseb naħseb nerġgħu nibdew inqumu fuq saqajna u nimxu 'l quddiem. Mhix ħa tkun triq faċli għaliex l-ideat huma differenti. Imma nemmen li anki jekk nistgħu nresqu iktar nies lejna, nresqu dawk in-nies li tlifna f'dan l-aħħar sentejn, f'dan l-aħħar tliet snin. Nemmen li l-partit għandu jieħu għandu jieħu eh, s-saħħa biex jerġa' jibda jipprepara bis-serjetà għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Eħe, u l-Ewropa in ġenerali, għax aħna eh, parti mill-Ewropa, fil-tajjeb u l-ħażin. Ħanġorru l-pejs. L-Ewropa, inti taf, inti jena qatt ma kont sapporta tal-Ewropa, firri, għassa jek tajt qalbi, qatt ma kont fiduċjuż. Imma l-affajt ma tantx jidru huma sbieħ u jekk ħanibqgħu pereżempju ngħafsu u nimbuttaw lill-Ukreni biex jibqgħu jiġġieldu u ma jpoġġux fuq mejda tan negozjati naħseb ma tantx għadna għandna futur sabiħ jena naħseb nibdew naraw iktar piżijiet ġejjen għalina. Aha.
Issa, l-aħħar forsi messaġġ li tixtieq tgħaddi lil lin-nies ovvjament għax issa resqin ukoll anke lejn aqra festi biex forsi jkun iktar armonija fostna u lil Partit Laburista x'inti temmen fih, però anke fl-aħħar mill-aħħar lil Partit Nazzjonalist u n-nies in ġenerali ġaħna poplu wieħed u ovvjament irridu Kemm jista' jkun ikollna Malta aħjar. Ekku, l-ewwel nett issa ejja nikkalmaw daqsxejn ejja forsi ehm, impoġġu daqsxejn il-politika fil-ġenb u nistiħu daqsxejn u naraw li daw il-festi ġejjin jerġgħu jaqduna. Ehm, però iva, naħseb għandu jkun mument ta' riflessjoni għaż-żewġ partiti kif għandhom kif għandhom jittekkeljaw anki l-problemi interni li għandhom li għandhom ġifieri ġejja sena ġdida jiena x'jagħmlu l-PN ma tantx ma tantx interessani jiena l-importanti li bħala Partit Laburista nerġgħu ninaqdu ħalli narġaw nagħtu kedda kif dejjem tajna dal-aħħar snin lill partit Nazzjonalista. Nieħu l-okkażjoni wkoll illum biex nawgura eh, happy birthday lill prim Ministru Robert Abela illum għandu għandu eh, il-birthday. Awguri Prim Ministru. Mala, nirringrazzjak tal-li kont magħna u Nisperaw is-sena d-dieħla nerġgħu niltaqgħu ħalli naraw x'ikun sar għax ovvjament ħa tkun sena interessanti, speċjalment wara li jkun hemm tibdil fl-amministrazzjoni ġewwa l-Amerika għax żgur li jiġri hemmhekk taffettwa ovvjament id-dinja kollha. Id-dinja kollha, hekk hu.
Nirringrazzjak.
Insellmilkom, grazzi.
Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejl u nħeġġiġkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna.